כ'געהערט זייער א גוטע מעשה, איינער פון מיין משפחה, מיין שוואגער האט מיר פארציילט א שיינע מעשה, ער האט געהערט פון זיין מנהל זייער א שיינע מעשה, אז ער געהאט אין תלמוד תורה וואוילע קינדער, קינדער פון, די מלמד האט געוויסט שטילערהייט די סוד אז די מאמע איז א גיורת, ווער ס'ווייסט אין חינוך וויאזוי ס'ארבעט, סתם קינדער דארפן רחמי שמים זאלן בלייבן אויפוואקסן אלע כיתות שיעור קטנה שיעור גדולה. א קינד פון א משפחה פון פון גרים. ביסט א מלמד? יא. אפילו א קינד וואס איז נישט פונעם זעלבן שבט וואס קומט פון אונזער שבט איז שוין און וואונדער איבער וואונדער דער קינד קינד צו גיין צוויי ברידערס פולע קינדער געדאווענט און געלערנט און דער מלמד האט אלץ געטראכט איך דארף טרעפן די מאמע אמאל, זי קומען אין אפיס אהיימנעמען די קינדער אמאל, איך וועל איר פרעגן וואס טוסטו אז דיינע קינדער זענען ספעשל קינדער, וועט עס נישט בא'חשוב'ן משפחות, און ס'מאכט זיך אז די מאמע קומט אריין און ער פרעגט איר וואס איז די פשט דו ביסט דאך א גיורת, אבער למעשה די קינדער געווענליך אין די משפחה זאגט זי קוק אהער. איך האב א סוד. איך בין א גיורת, אבער די צוויי קינדער וואס לערנען דא, זיי זענען נישט קיין גרים, זיי זענען נאך גויים. איך האב זיי מיטגעברענגט, נישט זענען געבוירן געווארן נאכדעם וואס איך האב מיך מגייר געווען. ווען זיי גייען ווערן דרייצן יאר, גייט מען זיי ארייננעמען אין א שטוב, און מען גייט זיי פרעגן א שרעקעדיגע שאלה, עטס ווילט זיין אידן אדער נישט? איך ציטער פאר דעם טאג. איך ציטער פאר דעם טאג ווען מען גייט זיי פרעגן די שאלה. איך טו אלעס אין דער וועלט אז מצוות און שבת און יעדע זאך וואס האט מיט אידישקייט זאל זיין זייער געשמאק. איך ציטער ווען מען גייט זיי פרעגן, ווילסט זיין א איד אדער נישט? זיי וועלן זאגן, איד? אה, איך בין א גוי? ווילסטו מיר נישט זאגן? ארויס פון דא! איך דארף פראסקעס שבת, איך דארף בלוזן שבת, איך דארף ציפעס שבת, איך דארף נא א העמד, ניין, איז אפילו ווען איך בין איבערגעשטרענגט, איך שפיר אז איך קען עס שוין נישט נעמען, איז טראכט איך אלץ יוי באלד קומט די לעבנס פראגע, די די שווערע שאלה, דו ווילסט זיין א איד אדער א גוי? איז איז נישט עפארדן פון די קינדער, און די קינדער איך דעק די טיש, און איך צינד די לעכט, און איך זינג ווי שבת איז אזוי זיס און גוט, און יא, ייש כ פאר די קאמפלימענט אז מיינע קינדער האבן ליב צו זיין דא, און איך ווייס אז באלד גייט קומען די תירוץ אז זיי גייען, טראכט איך צו זיך, רבונו של עולם, פארוואס נאר א גיורת דארף אזוי טראכטן? פארוואס נאר א, יעדע אידישע מאמע דארף דאס טראכטן, יעדע אידישע טאטע דארף דאס טראכטן, מען גייט נישט פרעגן מיין זון איין טאג, נישט די בעש ט גייט פרעגן, אבער א חבר גייט אים איין טאג פרעגן אינדרויסן, זאג מיר, דו ביסט אינטערעסירט אין די גאנצע אידישקייט זאך אדער. אדער ס'איז אזוי פארשטייסטו ווילאנג אונז זעמער נאך אזוי מיינער אונז זעמער נאך אי וואס גייט ער ענפערן איך גיי אים געבן אידישקייט זיס און נאכאמאל און נישט יעצט הייבט זיך אן אה סאו מ'דארף לאזן די